Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu, UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün avgustnıñ yigirmi dörtü, cuma aqşamı künü. Bugün Ukraina mustaqillik kününi qayd ete. Ukrainanıñ Mustaqillik künü ile bütün dünyadan hayırladılar. Amerika Qoşma Ştatlarınıñ prezidenti Donald Tramp Ukraina topraq bütünligi ve mustaqilliginiñ tiklenmesi içün bütün zaruriy şeylerni etecegine işandırdı ve Menlik inqilâbından soñ Vaşington Ukrainanıñ Avropa memleketi olmaq ıntıluvına qol tutqanını qayd etti. Bunıñ ile ukrainlerni KNR yetekçisi de hayırladı. Ukraina ve Qıtay arasında adetiy dostluq munasebetlerini qayd etti, em de soñki yılları strategik ortalıqları müsbet neticelerge irişkenini qayd etti. Dünyanıñ o bir ucunda da milliy bayraq kününi qayd eteler. Amerika Qoşma Ştatlarında Ukraina diplomatik temsilciliginiñ hadimleri tantanalı tedbirni keçirdi. Amerika Qoşma Ştatlarınıñ merkezinde elçilikniñ binasında sarı mavı bayraqnı köterdiler. Ölçüsi altı ve dört buçuq metrni teşkil ete. Bayraq köterilmesiniñ tantanalı merasimi ise Asbırında keçti. Avropa Birliginde tünevin Stalin ve Gitler rejimleriniñ qurbanlarını analar. Zemaneviy Avropa da avtoritar ve totalitar mefküreleriniñ aksi mümkün olmağan bir şey. Bunıñ aqqında Avropa Komissiyasınıñ beyanatında aytıla, Böyle rejimler insan serbestligini, aqqını boza ve millionlarce vatandaşnıñ mefküresiniñ qurbanlarına çevire. Avropa Birliginde Avropa ve dünya demokratiya aq üstünligini qorçalamaq intilüvini qayd eteler.
Milletçiler, vatanperver degiller. Aqiqiy vatanperver milletinden ğururlana, onı küçlü, barışıqsever, ilerilegen ve insaniyetlik qıymetleriniñ tarafdarı olaraq köstermege tırışa ve aqiqiy vatanperver bile bunı etmek içün birlik kerek. Vatanperver degerlernen işbirlikni qurmağa tırışa, uzlaşma, muzakere ve birlikniñ bergen küçüni köre. Vatanperver olmaq, avropalı olmaq demektir, avropalı olmaq, vatanperver olmaq demektir.
Ukrainada yañı kiber ücümi beklenile. Bunı UATV telekanalına Ukraina havfsızlıq hızmetiniñ spikeri Yelena Gitlânskaya bildirdi. Virusnı ukrain mütehassısları Muasebeye teminleviniñ işlep çıqaruvı boyunca şirketniñ saytında qayd etti, Elektron poçtağa mektüp keldi, mektüpniñ açılmasınen virus tarqala. Hatırlatam, iyünniñ yigirmi yedisinde Ukraina büyük virus ücümine oğrağan edi.
Resmiy saytımızda IT saasında çalışqan ve evel haker ücümlerine uğrağan şirketlerniñ hadimlerine tevsiyelerimiz bar, parollerni deñiştirmek, programma teminlevini yañartmaq ve hataları tüzütilgen antivirus programmalarnı qurmağa tevsiye etemiz. Özüñizni qoruñız, tevsiyelerimizge diqqat ile davranmağa çağıramız, yañı haker ücümi ola bile. Avropa Birligine tren ile Ukraina Avropa şeerlerine dizel trenlerini yollaycaq. Bunı Ukrzaliznıtsâda bildireler. Yılnıñ soñuna qadar altı dane üç vagonlı trenni satın alacaq olalar. Birinci nevbette Lviv ve Odessadan Poloniya ve Romaniyağa trenler çıqacaq. Şeerleri doğrusı belli degil. Bunıñ ile trenlerniñ belki de Macaristan ve Slovakiyağa yollanılması mümkün olacağını qoşıp ayttılar. tasil keyfiyetini kötermek ve oqutuv şaraitlerini eyileştirmek, Ukraina Nazirler Kabineti kelecek sene birinci, dörtünci sınıflarda oquv ketişatınıñ zemaneviyleştirilmesine qırq million dollarnı ayıracaq. Aqçanı tehnikanıñ satın alınmasına ve yañı tasil programmalarına masraf etecekler.
Balalarımıznıñ inkişafı içün eñ zemaneviy oqutuv vastalarını satın alacaqmız, demek, olar keyfiyetli bilgilerni almalı. Bu, bizim borcumızdır. Şunıñ içün qırq million dollarnı eki biñ on sekiz senesinde bu maqsatlarğa ayıracaqmız.
Ukraina Mustaqillik Kününen bayram munasebetinen bu vatanperver fleşmobnı Ukrain Gvardiya askerleri teşkil etti. Bayramlıq urbanı kiygen arbiyler milliy tamğa şeklinde tizildi. Devletniñ Rusiye istilâsından mustaqilligi ve havfsızlığınıñ kefilleri olaraq Petro Poroşenko Silâlı quvetlerni ve şu sırada Milliy Gvardiyanı saya. Gonkongta Hatu tayfunı qutura. Küçlü ruzgâr tereklerni tamırlarınen qopara. Köterilgen dalğalar soqaqlarnı basa. Furtuna sebebinden mektep, banklar ve devlet müessisleri, em de ofislerniñ bir qısmı kün devamında qapalı olacaq. Gonkong ava limanında üç yüz sefer lâğu etildi. Furtuna havfnıñ seviyesi ise on yılda birinci kere on derecege köterildi. Metronıñ yer üstü, qısımlarından keçişi toqtatıldı. Bunıñ ile paromlar qatnamay, avtobuslarnıñ yürüşi de toqtatılğan. Kyiv Dinamo taqımnıñ oyuncıları ukrainlerge ediye azırlay. Mustaqillik künü komanda Avropa ligasınıñ taqımlar yarışına keçmege tırışacaq. Avgustnıñ yigirmi dörtinde, yani bugün saat On doquznı qırq beş daqqada keçkende Kiyev vaqtı boyunca Olimpiyskiy meydanında kiyevliler Portugaliya temsilcileri Mariutmu taqımı ile cevap matçını keçirdi. Afta evelsi raqiplerniñ körüşüvi sıfır sıfır esabı ile bitti. Bukmekkerler körüşüvde ukrainlilerniñ ğalip çıqacağını belli edi.
Ukraina boyunca büyük bayramınıñ olması, menimce, ğalebe qazanmaq içün komandamızğa qoşma bir siltemdir.
Muhlislerimizge ve milletimizge bayaranmı bağışlamaq ve oyunımız ile olarnı quvandırmağa tırışacaqmız. Dinamo Kyiv kibi klubğa Avropa kuplarsız qalmağa mümkün olmağanını añlaymız.
Bugün Ukraina boyunca sarı-mavı bayraq yelpirey, Margarita Stetsük eñ meraqlı adiselerni topladı. Ukrainanı Bayraq künü ile birinciler sırasında işğal etilgen Aqyarnıñ sakinleri hayırladı. Qırımlılar sailge sarı ve mavı urbanı kiyip keldi. Zaporojyede milliy bayraq, Hortits adasında, yelpirey. Dnepr üzerinde doqsan metrlik bayraq dereginde. Bayraqnı Milliy gvardiya askeri Mihail Verniyıgorov ve ilâk olğan zabit Petro Tretyaknıñ oğlu Andrey köterdiler. Odessada Bayraq kününe Potemkin merdiveninde, adet üzre, Ukraina bayrağı yayıldı. Uzunlığı er yıl Mustaqilek kününiñ yılığına bağlı. Bu sene odesalılar yigirmi altı metrlik keteni tikti. Bundan soñra ondan yüzlerce ufaq bayraçıqnı tikip, göñüllilerge tarqatacaqlar. Bayraqnıñ uzunlığı yigirmi altı metrni teşkil ete, çünki yarın biz Ukraina Mustaqiligi kününi qayd etemiz. Er yıl bayraqqa birer metr qoşulacaq, tarih kibi, mustaqilligimiz de ep arta. Şarq ve Ğarp beraber Lvivde pek timsaliy tedbir keçti. Anda sarı-mavı bayraqnı Fahriy Qaravul şubesi köterdi. Arbiylerge Severodonetskte doğğan mektep talebesi Angelina Gurtâk yardım etti. Babası Ato zonasında ameliyatnıñ başından cenkleşe edi. Milliy timsalni işğal etilgen territoriyalarnıñ yanında da tantanalı sürette köterdiler. Angelinanıñ tuvğan Severodonetsk şeriinde, şeer sıñırlav yolağından elli kilometr uzaqlığında yerleşe. Ujğorod vatanperver fleşmobınıñ rekordsmeni oldı. Şeer üzerinde Ukrainanıñ yüz metrlik bayrağı yelpirey. Onıñ ile Uş özeniniñ eki yalısını birleştirdiler. Qocaman bayraqnı imkânları sıñırlı olğan insanlar içün fabrika hadimleri tikti. Sakinler bayranı pek begene, olarnıñ arasında küçük Makar. Ukraina cenkleşmesin, cenk olmasın, men mektepke barayım.
Ürmetli seyirciler, bunınen biz sizlernen sağlıqlaşamız. Daa da çoq haberlerni sizler Ukrinform saytında oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, sağlıqnen qalıñız, yarınğace!